Sen aýtjak galyňam. Ýokmy? Bolýar. Soň sen aýtjak galyňam.

Dostlar salam. Şu wagt Mesteden çykdyk. Iratan çykdyk eýýäm näçe sagat boldy çykanymyza. Bir maşyn bilen şu wagt nirä tarap ärse? Aslynda planymyz Tbilise gitmekdi ýöne Tblis gaty uzak. Maşyn bilen sekiz sagat görkezýärde Mesteden. Ondan biziňem wagtymyz biraz gutaryp gelýär, kän wagtymyz galmady. Şoň üçin Mesteden Batuma tarap gider diýdik, Batumda zatda ýa-da Batuma gidip barýarkak aralada bir sagat zatda bir ýerde dynç alyp, soň Batuma, Batumda-da belki bir iki gün galar, ondan soňam Türkiýä gider diýip karara geldik. Görelde şu wagt bärde kä maşyn hem duranok. Awtostop bar, şol sözde awtostop çekjek bolýar. Nekip bolsa dursa şu wagt Zugduda, Zugdud diýen şahara ýakynlaşdyk. Zugduda bir baryp bilsek, soň Batuma tarap köp maşyn geçýär. Kän. kyn bolmazmyka diýip pikir edýän. Seň aýtjak zadyň barmy? Ýokmy? Bolýa. Onda habarlaşarys. Şu wagt Zugdidi şäherine geldik. Aslynda näçe sagat öň geldik. Makdonaldsda oturdyk biraz. Ýaňy-da garnymyzy doýurdyk. Mestiýadan Zubda gelmek üçin ýüz otuz sekiz kilometr ýol geçdik. Iki sany ak maşyn üýtgetdik. Iki sany maşyn bilen geldik-de, biri ýarty ýola çenli getirdi, beýleki ýarty ýola çenli. Şeýdip geldik. Şu wagt Nesiýeden Batuma tarap Barýas. Biraz şäheriň daşragyna çykyp, soň tutjak bolýas awtostop. Ýogsam, bärde biraz kynrak bolarmyka diýip pikir etdik. Soň seň aýjaklaryň barmy? Beýik zat. Ýok, beýik zat däl. Bolýar. Salam dostlar. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Düýn gije geldik Batuma sagat on ikiden soň geldikda. Aňyrda Poti diýen bir şäher bar Batumdan öň gelýär Batum ýa Poti soň Batum gelýär. Aňyrda ýaman erbet ýerde düşüp galdyk. Bir maşyna düşdük, soň, Aý, näme etsek has diýip, çadyr gurmana ýer gözläp ýördük-de, bu gün-ä gidip bilmeris bärden diýip, soň birden polisiýa maşyny durdy. Nireli falan-filan zat soraşdyrdy, tanyşdyk. Soň, Nirä barýaňyz diýdi, Batuma diýdik. Mün maşyna diýdi. Mündük. Soň. On kilometrde äkitdi. On kilometrden soň başga bir polisiýa maşynyna mündürip goýberdi. Olam on iki kilometr alyp gitdi. Şeýdip ýigrimi iki kilometr geçdik. Soňam gowy ýerde düşürdiler. Köp maşynyň geçýän ýerinde. Aňyrda biraz garnymyzy doýurdyk. Soňam göni bir-iki minut bolmaka durdy biri. Göni Batuma gelýän eken iki sany oglan. Olar bilen göni şu aňyrda düşdük. Soňam bärigem çadyrymyzy gurduk. Soňra gatow geldik, Hudaýa şükür. Soň irden turbamyzy suwa daga düşdük. Bärsi Gara deňiz. Şeýle. Soňra-da suwa düşdük. Şu wagtam garnymy doýurman garýar. Soň bu gün Aňyrdaky polisiýa merkezine gidip, şu telefonyň ýagdaýyny soramakçy. Kän umyt-a ýok. Göreli, belki tapylandyr. Soň ondan soň bu nesip edenden türke ugramasak göreli. Hawa, şu wagt Batumyň gyrasynda, gara deginiň gyrasynda tigir aldyk, aýlanyp ýörüs, has uly. Bize Batumyň şeýle görkezeýin. Ýykylmasam bolýar. Hamrat, aýt çakalyň barmy? Hiç zat ýokmy? Indem öňe görkezeýin. Batum, Gara deňiz.

Batuma günäler şäheri diýilýän eken. Günä doly. Salam gom aýtjak adam. Ejeli gyz.

Beh. Ine şunya ýol gaty uzyn. Gidýär. Bize aňyrsyna geçebilmedik. Biram tigiri bir sagatlyk aldyk. Şoň üçin Yine tavşan.